ویلکم بیک ویور ماشاء اللہ سامنے بزرگ ہوری روک گئے ہیں اکثر سارے ولاگ کے تساں ڈیتے رہتے ہوئے انہوں بزرگ ہوراں کو تے امرودوں کی خریداری تھی نہیں پائی ہے تے ویدر سارا فل گرم ہے کیونکہ جے کو گرم ویدر آتے ہیں وہ گرم ویدر ہے تے باقی اللہ چنگی کرے سی اس سائڈ دے ماحول وی آئی پی ہے فل پروٹوکول ہے تے اس سائڈ دے بکلم سارا خوبصورت کلچر ہے سریکی اور سرائیکی نظارے تے اپنے پیارے پیارے تے مزید ولا اساڈا سلون والا بیلی اج کینی آیا اساں آپ کلے ہیں چلو کوئی گال نی کلے آئے سے تے کلے زندگی گزارنی ہے تے باقی لو یو ٹو ہو گیا السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے سے ساڈے یار دوست احباب بھرا سب تندرست ہو سن فٹ فاٹ ہو سن چہرہ میڈا میڈی صورت لال لال نظر دی پئی ہو سی لال لال نظرن دی ریزن اے ہے میں چھاں تلے ہاں باہرو دا جیڑا لوکیشن ہے باہر دی جیڑی دھوپ ہے نا او بڑی تیز ہے میرے ہاتھ دا رزلٹ ڈیدے پیا وے نا بالکل بلیک آندا پیا او اسے گالو ہے بلیک کیونکہ باہر روشنی فل ہے تے اندر سوجی ہے چھاں ٹائپ دی ہے یعنی کہ باقی امید ہے اج دا ولاگ اساں شروع کر گھدے پیارا جا اپنا سرائیکی کلچر دیاں ثقافتاں تے پیاریاں پیاریاں پکھا ماشاءاللہ چلدا کھڑے پکھے توں بھرا پکھے توں بغیر بھرا تہاڈا نی رہ سکدا آمد و رفت روڈ دے جاری اے چھاں باں تھیندی پئی اے تے باقی اللہ دے حکم نال کھڑن دی جگہ نی لبھدی پئی کھڑ لواں ہن کھڑ گھدے تے باقی انشاءاللہ تعالی اپاں ولاگ کر گھدے شروع تے ولاگ دا اینڈ پتہ نی

تے باقی میں دعا کیتی کرو بھرا تہاڈا اپنا کاروبار چمکا لاوے کیونکہ سارا میڈیا دے لئی وینے لئی وینے دے حاصل حالی کشا وی نی تھیندی پئی اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے اللہ پاک اپنی رحمتاں وچ رکھے تے جتنی سنگت ساتھ ساڈے چینل تے نویں نویں نویں نویں آئی ہے انہاں دا ساڈا ریکویسٹ ہے ساڈی ساڈا یوٹیوب چینل پاک دی لج لائیو دی سرائیکی آواز سلیم بھوکے والا بھرا تھوڑا سپیشل پرسن ایکو جلد جلد جلد جلد مارے سو لائک سبسکرائب فالو شیئر اوکے فیس بک پیج تے ویڈیو پہنچدی پئے تاں اتھاں وی محبتاں ونڈا اتھاں وی فیس بک پیج کو فالو کیتا کرو تے ماشاءاللہ زندگی بخیر رہ گئی ولاگ گاج اسا ماشاءاللہ اپنے کھوکے تندری سٹارٹ کیتا ہے تے زندگی بخیر ایندا اینڈ دا پتہ نہیں کتھاں وائیں تھی سی ٹھیک ہے بھی بک تے بھاوی تسا راونا نال نال ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو آئی دی انٹرسٹنگ کرنی ہے دبنگ کرنی ہے کہ جی میں بابا رشکے والا پانی لے کے ویندا پہ اسا ایویں تو چل کے ماحول ڈکھے سو پیارا پیارا ہک ننھا منھا ویور ساڈا ٻیا آ ڳئے۔ ایندی سݨدیں اے کیا آہدے ہاں بھائی۔ چیزیں لینڑی۔ کیڑھی لینڑی؟ مینوں پتہ نی۔ اچھا تینوں پتہ ای نی چلو ٹھیک ہے۔ تے باقی ویور ݙاؤ نال نال ویڈیو سکپ نی کرنی آپاں چلدے ہیں ماحول بݨیندے ہیں پیارا جا خوبصورت جے انجوائمنٹ دا۔ تے باقی بزرگ ہوری حالی امرود ݙیندے کھڑن جئیں جئیں امرود کھاوݨے ہوون تاں آؤ ساتھ بسم اللہ۔

اے وے سن ٹرک اللہ پر خیر آ جا کے سارے گاؤں میں کیا لے کے میرے گلے چوکر وغیرہ لے کے آ گئے چلو اللہ بہتری کرے سی بیا ویور امید ہے کہ تم سب خوش بہار ہو سو تندرست ہو سو فٹ فاٹ ہو سو ملتے رہا سو اپنا پیارے جے بلاگ دے نال نال خوبصورت جے کلچر دے سرائیکی کلچر دے ثقافتاں پیاریاں پیاریاں ٹھیک ہے ویور نال نال راسو ویڈیو سکپ نہیں کرنا۔ ویلکم بیک ویور سورج لاندا پے اس سائیڈ تے تے شاماں پے گئن تے مڑ تہاڈا بھرا بھلا واپسی آ گئے باقی نال رہو تاں کو گند انجوائمنٹ کروینے پیارا جیاں

جھانجھر دے پاواں چن کا للا تیری حسرت پوری کر چھوڑی بیا حکم ماحول بن گیا ماشاءاللہ گورنمنٹ ہائی سکول سڑے دا
بھولے دا نہیں
ویلکم بیک ویور بھرا تھوڑا ماشاءاللہ واپسی آ گئے کافی دیر تو بعد پبلک چیک کر لو اتنے ماشاءاللہ کھری گئی ویور اس سائڈ دے ماشاءاللہ کرکٹ دا میچ تھیندا پہ تے اس سائڈ دے یہ کیا ہے علی اے سامنے والا دھپی میں جویں نا اکو دھپی آدن ویور اے دھپی تھیندی پئی اے تے اے ساڑی طرح ملنگ بزرگ ہوری ویندے پین خیر نال او بال اتے ودی اے تے اے تلے آ گئی اے کیچ کیچ اے ہاں کیچ اے ویور تے باقی ماشاءاللہ عوام بیٹھی اے تے میچ دے دی۔ وی آئی پی خوبصورتی دے نال نال تے پیارے پیارے ماحول نال میں زوم کیتا ہے ات پیچھے اساں اے اتھاں میں تے میڈا یار بوٹم بوٹم مزہ آندا پے میں آدا پورا ویور تھا کو مزہ آندا پے میچ دیکھن دا تے اساں علی بولے اتنا کہنی گلا پہلے سڑا خشک تھیا ودے دپی تے میچ کو دیکھ کے لیکن چلو کوئی گل نہیں تے ماشاءاللہ ساڈے سکول دے اندر پرچم بھی لگا ہے پاکستان دا باقی انجوائے کرو سڑا ولاگ سرائیکی کلچر دا پیارا جیا مزیدار دبنگ ولاگ او گورنمنٹ دے گیٹ دے بھی پرچم بنا ہے کیسا ماحول ہے بھی بر میں آتا تن چاڑی ہوئی ہے پلیئر صاحب بنگڑائیاں پہ بڑھیں دے پہن تے بولر صاحب بھی تھا کھڑن تھے

لو ویور اساں اتھا مزید کول آ گئے تھوڑے کول دپی والے دے کہ جڑے کہ اساں دور سے ہن مزید نیڑے تھی آئے انہاں دے اے بھی میں کہتا کہ انجوائے کرو ماحول پیارا جی ہاں موٹر سائیکلاں دا ماشاءاللہ سٹاک لگا کھڑے ایتھے تے ایڈے عوام لگی پی کھیلن دے ویو بڑا پیارا آندا پیا گرین گرین ہے فل خوبصورتی ہے آؤٹ سائیڈ تے گرینری ہے اور درخت ہیں پیارے پیارے ماشاءاللہ خوبصورت جے ماحول بنایا ہے عوام سکون نال مزے نال ریسٹ کریندی پئی ہے ہیں چیک کرو اے سائیڈ تے کرکٹ والی عوام ہے پبلک بیٹھی ہے سکون نال ہانڈے ماشاءاللہ لگے کھڑے ہن ڈانگاں پئی ہن لڑائی پے ہی ونجے تے ڈانگاں یوز کرن کیتے تیار ہوسن اے چیک کرو ہاتھ تیری لو اچھا جڑے جنہاں جنہاں نو شوق ہے نا اس چیز دا کمنٹ کر کے سان دسے سن کہ سلیم بھائی سانو بھی ان چیزاں دا شوق ہے ماحول پھبا پہ وی آئی پی بھی بڑا تے باقی عوام ساڑے نال فل مست ہے یہ تے ساڑے تے رہندے کیا کریندے پے کوئی خاص کام دا کیا نہیں کریندے پے بڑے دے تھا اپنا وی لوگ بدے ہیں

آواز آندی پہ لڑائی دی یہ لڑتے پہ لڑن دو ویسے سکو اماریاں دی وجہ لڑتے پہ باقی نہیں لڑتے ہوں ویسے محبت کرتے پہ اپنے آپ نال باقی ویور ماشاء اللہ اتوں نکل آیا سے سورج جس سائڈ دے گرین گرین یلو یلو روشنی دینا پہ پیاری پیاری تے اے بیک سائڈ دے بھی کرکٹ لگی کھڑی ہے ادھے سے آئے سے ٹک ٹاک دی ویڈیو بناون دے سارا کوئی کیمرہ مین کہنی کیمرہ پھدن اللہ موبائل پھدن والا یعنی کہ اساں ویڈیو مزید بھائی بناؤ تے باقی ماشاءاللہ ہن اتھاں پہنچے سے ہن سوچیندے پے کہ کو سڈو چور تے پیچھے کھیڈدے کھڑے ڈھیر سارے لیکن اساں ساڈا وال وی گئے گئے چلو کوئی گال نہیں اے سائڈ تے ساری وی آئی پی خوبصورتی خوبصورتی ہے تے این سائڈ دے وی ماشاءاللہ خوبصورتی ہے چیک کرو اس جگہ دے کیونکہ لوکیشن بیک سائڈ دی نا بڑی پیاری آندی پئی ہے اساں کیتے کھڑ کے ماشاءاللہ ایک پیارا جیا انٹرو کرے سو ایندا کیا انٹرو آ گیا ہے کیا ٹک ٹاک دی ویڈیو بناونی ہے تے لیکن نہیں بنا سکے سا معذرت چلو کوئی گل نہیں مزید اگاں اپنے ولاگ دی طرف ودھدے ہیں یلو یلو روشنی دے خوبصورت پیارا پیارا نظارہ تے ویو تے منظر بڑا پیارا ہے تے باقی راسو نال نال ویڈیو سکیپ کہنا کرے سو تک چل کے اگلا ماحول ڈگے نے پیارا جیا یہ سامنے کرکٹ لگی کھڑی ساری ویلکم بیک ویور ماشاءاللہ خوبصورت جے نظاریاں تے ویلاگ پیاری جے جگہ تے پہنچے سے اتھاں کریندے پیسے صاحب دا ماشاءاللہ خوبصورت جے ویلاگ دا اینڈ زندگی بخیر ول مل سک پیارے جے نویں ویلاگ نال پیاری جے جگہ تے خوبصورتی دے نال نال ویلاگ ڈٹھا واچ کیتا اور اللہ حافظ۔